Үчүмэх сарсыардата чараас хаһыҥынан, иһиллиир тухары тэнийэн тарҕанан бара турар уу нууралынан көрүстэ. Экспедициябыт үһүс күнэ биһиги оскуола үтүө доҕотторо сүбэһиттэрэ Петр Семенович уонна Анна Николаевна Никифоровтар дьиэ кэргэттэрин тиэргэниттэн саҕаланна. Кинилэр ыалдьытымсах дьиэлэрэ өрүү аһаҕас. Манна олохтоохтор талбаана түмсүүлэрэ, сайыҥҥы өттүгэр оҕолор сынньалаҥ лааҕырдара Никифоровтар дьиэ кэргэн көҕүлээһининэн сыллата ыытыллар. Тиэргэнтэн таҕыстыҥ эрэ, хатыҥ чараҥ нөҥүө эбэ быйаҥнаах көнө ньууруттан сий көтөн үүнэн эрэр күн уотугар симэлийэ суураллар Бүгүн биһиги экспедициябыт Чычымахха Таатта Амматын биир кэрэ бэлиэ сиригэр ыалдьыттыыр.

Тичимах Таатта улууһун Амма нэһилиэгин киинэ Алексей Елисеевич Кулаковскай Өксөкүлээх Өлөксөй Серафим Романович Кулачков Эллэй ини-бии Мординовтар онтон да атын саха биллэр-көстөр дьоно манна күн сирин көрөн бу дойду салгынынан тыынан олордохторо. Биһиги Амма эбэ кэрэ кытылыгар саҥа тэриллэн эрэр паарка тутууларын, дьоһун оҥоһуктарын убайбыт Өксөкүлээх Өлөксөй аатын ааттаабытынан билсэ айаннаатыбыт. Манна Алгыстаах Аартык диэн аатынан киэҥник биллэр айылҕа кэрэтэ уонна киһи айымньыта алтыһар сиригэр айар тыл аҕата Өксөкүлээх Өлөксөй өлбөт-сүппэт айымньыларыгар бииртэн биир ураты көстүүлээх дьоһуннаахай оҥоһуктар кэчигирэспиттэр. Ыалдьыттары аан бастакынан үрдүгэр өксөкү кыыллаах аал луук мас көрсөр. Кини бөҕө-таҕа лабааларыгар, күн уотугар ордук тэтэрин көстөр күөх сэбирдэҕэр хайдах эрэ киһини үрдүккэ, үйэлээххэ ыҥырар үтүө санаа угуйар, улуу убайбыт айар тылыгар чугаһатар.

киэр хандаарыйан кэлэн кыттаран олох үрдээ үчүгэйдик биһиги махтанабыт сылаас дьиэҕэ бу уонна саамай главное биһиги көхпүппүт диэн сырда туран баран бу айыы кыһатын уонна талбаана түмсүү эбэлэр эһэлэр түмсүүлэрин бу сэргэтэ турарыттан орохтор аан бастаан истэн били соһуйдуҕай онно субуотунньуктаатыбыт билигин буоллаана дьэ бу сибээспит Сабатын, манна буолла эдэр ыччаттарбыт куруук итини быспакка кэлэ турдуннар диэн онон бу махтал суругу туттарааргынабыт сөп ытыктабыллаах Петр Семенович Анна Николаевна биһиги оскуола сүрүн тутулун уонна ис хоһоонун өйөөн өбүгэбит бастыҥ мааны бэлэҕин уонна кэриэһин төрөөбүт төрүт тылбытын уонна төрөөбүт төрүт сирбитин кытта үлэҕэ Күүс-көмө, сүбэ-ама буолбуккутугар оскуола салалтатын уонна Чурапчы, Таатта ытык сирдэринэн педагогическай экспедиция бары кыттыылаахтарын аатыттан барҕа махтал тылларын этэбит. Эһиги курдук үтүө дьон баар буолан, ханнык баҕарар саха киһитэ өбүгэ үөрэҕэр эргиллэр, саха төрүт үгэһигэр олоҕурар, Ол аата салгыы сайдар. Эһиэхэ баҕарабыт дьөл туругу, таһаарыылаах үлэни, бары бүтүүнү. Экспедиция дьоно-сэргэтэ. Дьокуускай Чурапчы Ытык Күөл Харбалаах Сычымах Дьокуускай Кытынча үлэлиир сыл балаҕан ыйын онус уон иккис күннэрэ диэн. Уонна бу манна бу айыы кыһатын бу юбилея буолбута уон биэс сыллаах.

Дьэгэн, дьэрдэ кырдьан, Димаҥ куруук үөрэ-көтө куоракка кэллэххинэ кырдьыын, онно кыстыыбыт баттах. Кыстыыбыт ээ. Бу дьэ чоҕуна били кыһын устата оҕолорго иһин араас дьарыктарын тэрийэргэ. Дьэ уонна маны таһынан бу оскуола бэҕэһээ оскуола коллектива биһигини күнү быһа кэтэспиттэрэ. Дьэ ону бырастыы гыннылар, лигертан дьулуһаан тэнийэн хаалбыппыт. Үөрэх кыһата, айыы кыһата диэн юбилейнай букулеппыты Чычымах орто оскуоланы оскуолатын коллективыгар махталы тапталы эрэли кытта айыы кыһатын коллектива диэн бу бу манна бу юбилейнай тэрээһинэ бу оскуолабыт туһунан букулетын уонна бу оскуолабыт сэһэнин Бу әттеске
Э, юбилей болады. Бу тууһылына.
Айылҕабыт саамай киэргэнэн турар кэмигэр күһүн бу күүстэн күүс ыла айылҕаны кытары алтыһа диэн бэйэм бэйэбэр санаалаах барбытым ол ол толору туолла кыдьыктаан улуут Таатта сирэ-дойдута алаастара бииртэн биир кэрэ буолан арыллан истилэр бу үс күн тухары Амма кытылыгар хаампыппыт эмиэ бэйэтэ туспа аны өссө биир сонун бэйэбэр саҥа балаҕаҥҥа сарда көмүлүөт тыһыттан уһуктуу диэн бу эмиэ буолбатах суол Ити барытыттан бу бэйэбит төрүттэрбитин өйдүүргэ, ытык дьоммутун олохторун өйдүүргэ өссө биир олук буолуо. Бу үс күн устата улуу дьоммут сирдэринэн-уоттарынан сыдьан күспүтүөр күүс, кыахпытыгар кыах, өйбүт-санаабыт сааһаланна дии саныыбын. Уонна бэйэм эмиэ бу дьоммут айымньыларын өссө чиҥэйтэн, хаҥалыы өйдөөн-төйдөөн кинилэр инструкторын өйдөөн ааҕыахпын баҕардым. Уонна оскуолабыт инники сайдыытын суолун эмиэ торумнуурга кэккэ санаалар кэллилэр. Оттон бастакы туран Сахабыт сирэ үрдээх улахан эбит. Үс миллион квадратный километр таах мэнээх эппэттэр. Ханна ары тыа буоллааны, ханна ары туундара буоллааны, биһи быраһа диэкпитигэр алаастары көрөттөөтүт. Үрдэх арба алаастар уонна сахалар чулуу дьоннор үүнэн улааппыт сирдэрин көрөттөөтүбүт. Бу маннаһы диэн ото бастакы туран билийтиэн этиэхпитин этиэхпин баарабын. Ити айылҕа хадьак киһи турарыгар, бу хайдарыгар сүрдээх улахан суолталаах эбит. Бу маннык эрэ кэрэ айылҕалаах Таатта иһигэр маннык улуу дьоннор таккыахтарын сөп диэн этиэхпин баарабын. Тим бэйэм историк үөрөхтээх быһыытынан Сорн Омоллоон тугун бу туох сүрдээх үлэни ыыппытын билиитэн көрдүм. Ити чөркөөх да буоллун, ытык күөлгэбээтигэр да буоллун, инник үрдээх улахан үлэни ыытан бу кэлэр көлүөнэ хаалларбытыгар улахан махталы тиэрдиэхпитин баарбын. Үөрэхпит сыла олус сиэрдээхтик саҕаланна дии саныыбын. Оҕолорго эрэ буолбатах, учууталларга биһиэхэ бу маннык айаннар олус туһалаахтарын бу айан биһиэхэ наһаа көрдөрдө диэхпин баҕарабын хуриаччылар төрөөбүт алаастарыгар хылдьан ыкса чугаһыыр эбит дии санаатым онно холобура бу кинигэттэн ааҕан билбиккинээҕэр телевизортан да көрөн да көрбүккүнээҕэр быдан киһи чугастык ылынар элбэх элбэҕи киһи арыйар ис туругар кутугар айар дьоҕуругар ырыа айар дьарыктаах буоламмын олус чугастык ылынным диэн этиэхпин баҕарабын онно бу үлэлиир үлэбэр холобура Ити ойуунускай тылларгар биир ситэ үчүгэйдик тахса илик хоһоонноохпун, ырыалаахпын. Ол ону өссө дириҥэтэн онно баҕар кэмэ кэлэ илик буолан да таххыбатаҕа буолуо гынан баран бу сырыы бу айан миэхэ

Олорон ааспыт сирдэрэ-уоттара, чахчы, сахаҕа сахатын күүһүрдэр ураты тыыннааҕын этиэхпитин баҕарабыт. Экспедиция кыттыылаахтара ол уратыны бу сырыыбытыгар Таатта ытык кэрэ сирдэригэр көрдөбүт. Айаннаан, төрөөбүт дойдубутун таптаан.